Ýagny Türkmenistanda zulum bar, haksyzlyk bar, idenetlilik bar, korrupsiýa bar diýip gygyrýarys. Her birimiz gygyrýarys, dogrymy? Dogry. Ýöne Türkmenistanda korrupsiýa bar bolsa, Türkmenistanda edenetlilik bar bolsa näme üçin biz ýurt daşynda gazanan dollarlarymyzy gara bazarda manada öwürtýäris? Näme üçin? Goşant goşmalyň-da, näme üçin biz ýurt daşynda gazanan dollarlarymyzy bankda bankda manada öwürdemizok? Näme üçin gidip gara bazarda manada öwürtýäs? Näme üçin biz korrupsiýa goşant goşýas? Eýosyň resmi resmi tarapdan berňän wagtyň bul jenaýata. Gara bazarda dollar alyş-beriş söwdasyny ýola goýmaklyk bul jenaýat. Seniň malyňy mülkiňi eliňden alyp bilýärler. Seni jerime çäresini görüp bilýärler. Hatda iki-üç gezek tutulsaň seni türmä basyp azatlykdan mahrum edip bilýärler. Bul göz görtele jenaýat ýöne biz jenaýat işini edip otyrsa göz görtele. Korrupsionerlere goşant goşup otyr. Korrupsionerler kim? Kargolar şirketler ýurt daşynda, hany Turkiýada şirketler bar. Ýewropadakylar Turkiýa ugradýar, Türkdäkiler Türkmenistana ugradýar. Syn edýäňmi korrupsiýanyň düýbüni dolandyryp oturan Turkiýa bilen Türkmenistanyň içindäki Syn edýäňizmi doganjym siziň hiç biriňiziň dollaryňyz Turkiýadan Türkmenistana samolýotly gitmeýär, Turkiýada galýar. A Türkmenistanyň içindäki ogurlyk dollarlaram biziň öýümize taksistleriň eli bilen paýlanýar. A biziň paýlanan pullarymyzam gara bazarlarda ýene şu korrupsionerleriň adamlary satyn alýar. Syn edýäňizmi we şeýdip bizler öz garyp doganlarymyzyň hakyny iýip otyrys, o ryskyny iýip otyrys sebäbi meniň doganlarym türke gitmedik, o görgüliler gidýärler kepek satýarlar, sarun satýarlar, onuň munuň öýünde işleýärler, taçka sürýärler, ýüzärlik aýlap satýarlar, biriniň ýerini agdarýarlar ýa jaýyna kömek edýärler, soňra gidip gymmat bahadan egin-eşik almaly bolýarlar, gymmat bahadan derman almaly bolýarlar, sebäbi men gara bazarda dollarymy manada öwürýän. Şeýdip azyk harytlar gymmatlaýar, egin-eşikler gymmatlaýar, ýurt daşyndan dollar bahasyna gelýän her bir harytlar gymmatlaýar we şeýdip Türkmenistanyň içinde baý-garyp sistemasy düzelýär. Adamlaryň ýarsy baý, ýarsy garyp doganjyklaryň. Kimi günäkärleýäňiz indi muňa? Kimi günäkärläp bilýäňiz? Hä? Kimi günäkärläp bilýäňiz doganjyklaryň? Mollalar dini wagyz etmeýär, aýal-gyzlaryň egin-eşigini wagyz edýär. Dogrymy? Dogry. Syýasatçylar bu zatlary ýola goýjak bolmaýar, oturyp diliniň keýpine görýär. Çünki olara bu sistema, bu hökümet bähbitli bolup durýar doganjyklarym, sebäbi şu diktatoryň saýasynda birgiden guramalar grant gazanyp otyr. Birgiden guramalar grant gazanýar şul diktatoryň saýasynda. Bir giden adamlar iýmitlenip otyr, bir giden adamlar korrupsiýa edip otyr, bir giden adamlar diplom satyn alýar, bir giden adamlar diplomyny satyn alyp pul berip işe girýär. Bunuň niresi zulum? Bunuň hemmesi eden-etdilik doganjyklarym. Pul berseň häkimiň gyzyny alyp bolýar-ow. Pul berip ejem hökümet işgärlerini işden çykardyp bolýar. Uçaskowoýyňy, kaýyňy, arçynlyňy hemmesini işden çykardyp bolýar. Ejeň adam öldürip basulman gezip ýörenler bar-a-ow. Men öz gözüm bile gördüm-ow. Ine ýoly ten etrabyň altynjy Winsawhoz daýhan birleşiginde maşyny adam kakyp öldürip pul berip öýünde gezip ýören adamlar bar a o Hü ýada ýoly ten etrabynyň içindäki biznesmen baýlar baýlar adam urýalar zat edýaler indi urýanlar a özüniki öz bir birini urýalar bilýäň ýöne pul berip götüni ýapdyryp ýörenler kän a o a uçaska goýup polis gaýy satyn alyp adam urup ýörenler wa a oňa näme diýmeli. Aýdyp biljeňiz barmy o zatlar barada? Iň bärkisi Türkmenistanyň içindäki resmi syýasy hereketler. Telewideniýeden hakyny talap edip oturan adam bar mana Türkmenistanyň içine bir giden tiktoker men, bloger men, oba azyk harytlarymy reklama etdirjek men diýip böler. Aý azyk harydyňy reklama etdirmek isleýän bolsaň näme üçin telewideniýeden adam çagyrmaýaň? Gymmatmy? Hä? Türkmenistanyň halk telewideniýe kanalyna meniň harydymy reklama edip beriň diýseňiz näme edip berjek-dä diýýärlermi ýa gymmat bahadan pul soraýarlarmy? A berýän zatlaram-a ýok. Berýän zatlaram-a ýok, telewideniýe kanallary işletmeýäňiz, gazetdir žurnallardan talap etmeýäňiz, emma Maral Durdyýewadan talap edýäňiz, Kerim Halydan talap edýäňiz we şuňa meňzeş bir sungat işgärlerinden we şuňa meňzeş adamlardan hak we hukuk talap edýäňiz, emma weli näme üçin telewideniýelerden talap etmeýäňiz, a? Bäş welaýatyň içinde bolýan tebigy hadysalary we şuňa meňzeş zatlary näme üçin telewideniýede görkezmeýäňiz, a köp kişide internet barmy? Hä? Köp kişide Wi-Fi barmy? Köp kişide internet almana pul barmy? Her kimiň öýünde telewideniýesi bar. Emma bu telewideniýelerde berýän zat ýoga sadagasy boldugymy? Hum? Näme üçin talap etmeýäňiz? Näme üçin bu zatlar barada wideo çekmeýäňiz? Näme üçin wideo çekmeýäňiz? Ana şu wagtda bir görüň ana birgiden gyzlar çykypdyr ekeni. Birgiden gyzlar Eýranyň maglumatyny berip otyrlar, Hytaýyň maglumatyny beren bolup otyrlar, Türkiýäniň maglumatyny beren bolup otyrlar. Biz bilen izdywajyk edip oýnap otyrlar bara, oýnap otyrlar, o biziň üstümizden gülýärler, gözüňize getirip görüň. Biziň üstümizden gülüp otyrlar. Köpüsi hem türkmen däl doganjyklarym bar. Öýle bir suw içen ýaly türkmençe gürleýärler. Gözüňe getirip gör, Türkmenistanyň resmi habar berýän kanallary diýip hem ýazyp goýýarlar. Atlaryna nah Hudaý uranlar bar-a siziň. Syn edýäňiz doganjyklarym. Emma telewideniýe näme üçin halka şolar ýaly maglumat bermeýär? A gel aýdaly TikTok bolmady, YouTube bolmady, interneti şony döredipdirler bar, TikTogy Hytaý döretdi, YouTubeňy Amerika döretdi. Bu Facebook instagramyň zadyňam indem şu açyş edip döredipdirler eken şu internet diýen zady. Bolmasa biz telewideniýede diňe şol Jemal Sapar, Gözel Şagulyýewany diňläp geçerdik. Näme üçin talap etmeýäňiz? Näme üçin wideo çekmeýäňiz şu zatlaryň işlemekligi barada telewideniýäniň, gazetdir, žurnalyň, bu Türkmenistanyň içindäki dört sany syýasy partiýa bar-ow, dört sany, resmi görnüşinde. Köpüsine men sorag berýän-da, ow, Türkmenistan demokratik dünýewi döwlet diýýäňiz, Türkmenistan demokratik dünýewi döwlet bolsa, hany bunuň syýasy partiýasy, hany bunuň bir nemesi, mejlisi nirde, mejlis toplantylary nirde, bu syýasy partiýalaryň hereketleri nirde, haýsy biriňiz gördüňiz resmi syýasy partiýalaryň telewideniýede çykyş edip ýörenini? Hum? Türkmenistan demokratik dünýewi döwlet bolsa, buny sen subut etmeli-ä. Sen syýasy partiýalary görkezmeli, sen žurnalistleri görkezmeli, sen bularyň edaralaryny, ofislaryny görkezmeli. Hum? Ana muny subut ediň-ä Türkmenistanyň demokratik dünýewi döwletdigini. Hatda iň bärkisi, hökümedi aýyrmaklyk üçin çagyryş edýänleriň çagyryşy bilen-ä düşnüksiz-ä o. Üýşüp çagyryş edip otyrlar, aýyň ýedisine aýaga galmaly diýip otyrlar. Birisi gelýä-de hemmämiz aýaga galyp haýyşt edeli diýýä. Birisi gelýä-de hemmämiz aýaga galyp bu hökümedi aýyrmaly diýýä. Birisi gelip, näme diýýä? Prezidentden haýyşt etmeli diýýär. Ýagny bularyň çagyryşlaram le dogry düzgün many bermeýara. Hatda bir birini goldamýalara. Bir birini goldamýalar, bir biriniň sözüne ynamy bile ýoga bularyň özlerine ynamy ýoga. Özleri ynamy bolman, ynamy bolman soň bir biriniň çagyryşlarynam goldamýalar, pişdin neme wideo bile çekmeýalar. Hiç zat etmeýalar bile. Sebäbi jogapkärçiligi üstüne almak islemeýalarda. Jogapkärçiligi hiç kim üstüne alyp bilmeýä. Şonuň üçin hem hökümete garşy göreşenlerinden bir-birine garşy göreşenlerini gowy görýärler, bir-birini sökmäni gowy görýärler, kemsitmäni gowy görýärler, bir-birini ýamanlamany gowy görýärler, bir-birini duzaga çekýärler, özlerem bary, owadan bir şekilde duzaga çekýärler. Sebäbi, doganjyklarym, otur-da pikir edip görüň. Derňe gaçjak diýen wagtlary halka ýüzlenme etdilermi? Biz derňe gaçmak isleýäs, siz bize golky goldawy berjekmisiňiz diýip, ses berişigi yglan etdilermi ýa bir ses berişikde näme halk kömek etjek diýip bir köp kişi goldaw berdimi, nädip boldy? Dernek açanlarynda soramaýarlar. Hukuk goraýjy edara açanda soramaýarlar. Ýa-da bul hukuk goraýjylara hyzmat edip başlan döwürleri halkdan soramaýarlar-a, dogry däl, ine men şul Geldi Kärizowa hyzmat etjek, ýa-da Annadurdy Hajyýewa hyzmat etjek, ýa Murat Kurbanowa hyzmat etjek diýip hiç birisi halkdan soramaýar, dogrumy? Dogry. Emma näme üçin kyn güne düşen wagtlary, agyzlary bişen wagtlary çykyp halka bu zatlary gürrüň beren bolýarlar, waý ana eýtdiler, waý mana beýtdiler, emma welin bir ýyllap hyzmat edip gezdiler. Gizlinje informasiýa berip berip gezdiler. Her bir efirleri kontrol edip oturdylar. Kommentariý ýazyp oturdylar. E Geldi Kärizow nädip maglumat toplaýar? Adam gije ýatýar, adam ýaş bolýar. E şularyň üstünden anyklaýar. Aýaly erkek urkaçysy habar berip durýar. Jaň edýärler, aý düýn efirinde pylany saňa pylan zat diýdi. Efirini kaýt edýärler, e, neme görüntüsini alýarlar. Şular hyzmat edip gezdiler şunça ýyllap. Näçe ýyllap hyzmat etdiler, bu günki gün çykdylar-da topa tutdylar, bilýäňmi? Ýaman aferist deý bular wara. Kime gyzyklaý siziň dawaňyz jenjeliňiz. Ow ekende ýok dikende ýok söweşinde biz bolmaly biz bulara goldaw bermelime gümüňizden aňryk gidiň ow türkmençe bile gepläp bilmeýäňizä türkmene hormatyňyz bile ýoga ow köpüňiz türkmen bile däl ow türkmen bile däl köpüňiz türkmençe gürläp bilmeýäňiz türkmen däl türkmen milletine diline däp dessuryna medeniýetine dinine hormat bile goýmaýaňyz goýjak bile bolmaýaňyz ow türkmenistanda näçe ýyl ýaşadyňyz türkmençe geplemäni bile öwrenmediňizä ow. Türkmeniň diline hormat goýmaýaňyz, dinine hormat goýmaýaňyz, däp-dessuryna hormat goýmaýaňyz, milletine hormat goýmaýaňyz, hiç bir zadyna hormat goýmaýaňyz we özüňiziň kimligiňizi bile gizleýäňiz-ow, öz milletiňizi aýdyp bilmeýäňiz-ow, öz milletiňiziň adyny bermäne gorkýaňyz-a. Bu derejede näme üçin özüňizi gizleýäňiz? Ay Hudaý ulanlar. Samsyk görýäňiz o bilýäňizmi? Ay bular çopan. O bulary owalarda, çet ýerlerde, çöllerde, ýenelerde, daglyklarda ýaşatdylar dogry dälmi? Çöllüklerde kimsi traktorist boldy, kimsi daýhançylyk etdi, kimsi gawun-garpyz, kimsi çopan boldy, ýene birsi fylan-filan boldy. Bu görgünler nämäni bilýär diýýäňizmi? Näme diýsek, ynanar bular, yzymyza düşer bular diýýär. Dogry dälmi? Yzyňyza düşýän däldir, ana görýänsiňiz bara. Şu güne deňeç kemsidip gezdiňiz bara, türkmenler eýle, türkmenler beýle, türkmenler eýle, türkmenler beýle diýip agzyňyza gelenini diýdiňiz bara. Her zat diýdiňiz. Ýöne bu günki gün näme boldy? Diliňizi ýuwutdyňyz bara. Näme üçin diliňizi ýuwutdyňyz? Sebäbi siziň köpüňiz türkmen däl. Türkmen däl türkmençe bile gepläp bilmeýäňiz hatda çagalaňyz bile türkmençe düşünenogow. Köpüňizde Türkmenistanyň paswrdy bile ýogow Türkmenistanyň watandaşy bile däl. Syn ediň doganjyklarym. Türkmenistanyň watandaşy däl, türkmen däl, musulman däl emma biziň hakymyzy hukugymyzy gorajakmy şunlar. Biz üçin göreşjekmi şunlar wa. Oba samsyk türkmenler bardyra bizleri ýeňsämizden çörek iýýändirsa. Siziň oýnuňyza geljek adamlar bardyra. Şolar ýaly doganjyklarym, hüşgär boluň häzir boluň, şu günki gün köpeldi her kim özüne men türkmen diýýär. Türkmenler özüne men türkmen diýmeýär hatda özüniň türkmenliginem gizleýärler bilýäň ýöne şu günki gün erkegi urkaçysy özüni türkmen görkezip elinde baryny edip otylar şu wagt. Ýarysy biziň däp dessurymyzy medeniýetimizi bozup otylar özüni türkmen görkezip türkmen atlaryny goýýarlar platformalarynda-da. Iýit türkmeniň däp dessuryny medeniýetini dilini külini soguryp otylar. Ýene birisi men türkmen diýip şolar boldy şolar ýaly bir zat edip otyrlar. Ýene birisi men türkmen diýip şolar ýalak bir zat edip otyrlar. Garaz türkmençilige we türkmene öýle bir saldyry bar. Basyş bar şu wagt bilýäňizmi? Aýak aldyna basyş bar o. Aýak aldyna basyş bar bilen her tarapdan. Dinine, diline, medeniýetine, däp-dessuryna, her bir zadyna basyş bar. Bilýäňizmi? Çünki düzülen sistema, plan, proje bozuldy. Bilýäňizmi, düzülen bir sistema bardy, bul pytrady, bozuldy şu wagt, bilýän sebäbi adamlar tanaýar, türkmençe gürläp çykyş edýän parsynam tanaýarlar, ermenisinäm tanaýarlar, sigannam tanaýarlar, lezginnam tanaýarlar, tatynam tanaýarlar, tatarynam tanaýarlar, berbersinem tanaýarlar, bulujynam tanaýarlar, orsynam tanaýarlar, hemmesinäm tanaýarlar, ýakutlar bar. Bizde ýakutlar we aýal gyzlar çykyp çykyş edip başladylar tiktokda ýarym ýalaňaç bolup ýakutlar we koreýliler bar bizde ýaman köp zatlar bar bularam çykyp başladylar şu wagt tiktokda çünki plan proža bozuldy doganjyklaryň plan proža edi çym pytrak boldy diňe aklyňyzy ulanmaklyk galdy doganjyklaryň sizi mollalar gipnozda saklaýar sizi syýasatçylar gipnozda saklaýar siziň içiňize bildirgisiz bir şekilde gorky salynýar Sizi bildirgisiz bir şekilde syýasatdan gorkuzýarlar. Bildirgisiz bir şekilde içiňize gorky salýarlar. Sizleri gipnozlap, sizleri özüne tabyn edýärler. Bilýäňizmi? Siziň beýniňizi ogurlamak isleýärler. Şonuň üçin aklyňyzy ulanyň, doganjyklarym. Eger-de sen özüňe musulman diýýän bolsaň, eger-de sen Alhamdulillah men Allaha iman etdim diýýän bolsaň, bir naçar, bir aýal maşgala, kömek ediň diýip ýalbaran wagty, Allah kömek etsin diýip kommentariýa ýazma. Eger ýazýanam bolsaň, sen mynafyksyň, sen müşriksiň, sen diniňden çykansyň doganjygym wara. Bunuň hiç bir ýerinde musulmançylyk ýok. Sen näme üçin yslam dinini kabul etdiň? Sen näme üçin özüňe musulman diýýäň? Sen näme üçin Alhamdullah men Allaha iman etdim diýýäň? Eger bu sözi diýýän diýýän bolsaň, özüň ýalak musulman bir garyp naçar bir aýal maşgala ýüzlenip ýalbaryp haýyşt eden wagty Allah kömek etsin diýip kommentariýa ýazmajaksyň. Utanjaksyň-ow. Özüň kömek edip bilýän wagtyň kömek etmeklikden geçen Allaha tabşyrýan bolsaň, her bir zadam Alla etmeli diýip düşünýän bolsaň, sen namartsyň, sen nankörsüň, sen musulman dälsiň doganjygym. Sen bilemok haýsy mollanyň gipnozynda ýaşap ýörüň. Kimiň ynanjy bilen ýaşaýaň sen haýsy kitapda okadyň olam belli däl. Şu wagt mollalaram mollalara syn edýäňizmi? Mollalara syn edip görüň, mollalara. Şu mollalaryň wagyz-nesihatyna. Mollalar ejize ganym. Erkekler ejize ganym. Hemmesi biziň aýal-gyzlarymyza duşman. Syn edýäňizmi? Mollalar bizleriň aýal-gyzlarymyza ahlakdan, edepden, tertipden wagyz edýärler, dogrumy? Erkeklerimiz hem şonuň ýaly. Aýal-gyzlara garşy wideo çekýärler, dogry dälmi? Hatda bu baýramçylyklar, bu baýramçylyklar barada her bir zady harama çewirdiler, bilemok. Her bir zada haram diýdiler-ow. Gözüňe getirip gör, ýogsam Kurany Kerimde aýat bar-ow. Kurany Kerimde aýat bar, her bir zady haram, Allahyň haram etmedik zatlaryny haram diýmäň diýip Kuranda aýat bar, ýöne bular hemme zady haram diýýärler-ow, gözüňize getirip görüň. Toba etdim bara. Ýagny, Halk üçin hemme zat haram, emma hökümet edarasynda işleýän polis bolsun, häkim, ministr, prezident bolsun olar üçin halal. Olara wagyz-nesihat geçerli däl. Syn edip görüň şu mollalara. Şu mollalaryň edýän wagyzlary, nesihatlary we haram diýip görkezýän zatlary hökümet işgärlerine geçerli däl we olara baglanyşykly däl. Diňe ejize ganym-da, garyp halka geçerli, ýönekeý watandaşlara geçerli. Dogrumy? Dogry. Kanunam şondaly. Ýagny mollalara garşy çykyş edýän adamlar bar. Mollalara garşy çykyş edýän adamlaram diňe hökümede degişli däl hiç bir zat bilýär. Diňe garamaýaklara degişli. Esasanam aýal-gyzlarymyza degişli. Aýal-gyzlarymyza başarsalar araplaryň şu köýnegini geýdirmek isleýärler, parslaryň geýýän köýnegini geýdirmek isleýärler. Ýagny başga bir milletiň däp-dessuny, medeniýetini türkmenlere boýun etmek isleýärler, bilýäňizmi? We bulam diniň emri diýmek isleýärler-ow. Diniň emri diýýärler göziňize getirip görüň. Orda näme üçin beýle bolýar sebäbi biz okamaýas bilmeýäs da soň soň bul men molla men sopy diýip ýörenler bizleri aldyýarlar erteki gürrüň berýärlerow göziňiz getip görüň şularyň paýlaşýan dogalaryndan tumarlaryndan häzir boluňow ämin diýip ýazýaňyz köpiňiz arapça ýazyp goýýa arapça ýazyp goýýa siz okap bilmeýäňiz ämin diýip kommentara ýazýaňyz bile balbesler olar ýalak etmäňow sebäbi men bularyň arapça ýazyp goýýan zatlaryny okaýan da ow o taýda dinimize gabat gelmeýän dogalary paýlaşýarlar. Dinimize gabat gelmeýän dogalary paýlaşýarlar-ow. Sebäbi bularyň köpüsi arapça, parsça garýarlar. Onuň siziň köpüňiz okap bile bilmeýäňiz-ow. Okap bile bilmeýäňiz doganjyklarym bilýäňmi? Olar öýle bir çylşyrymly sözler, çylşyrymly aýatlar, dogalar ulanýarlar. Gözüňizi ýetirip görüň we diýýärler ki, şu dogany her gün okaň diýýärler. Namazdan soňra okaň diýýärler. Käwagt oturan wagtyňyz okaň siz baýarsyňyz, baý bolarsyňyz diýýär. Emma özleri bitin şänik ýalak bolup tiktokda oturýarlar bilýäňmi? Özleri gedaýa görüň zokmy? Özleri aç. Olar ýalak doga tumar, olar ýalak nemeler, o seni baý edýän bolsa, baý saklaýan bolsa bitiň şänik ýalak edip oturmazdyňyz bara. Halkdan geljek pullara göz dikip oturmazdyňyz, baý bolardyňyz, özüňizi görkezerdiňiz, garyp-gasarlary doýurardyňyz bara, ajy ajyň garyny doýurardyňyz, garyby geýindirerdiňiz, ýetime howandar bolardyňyz bir, ylymly-bilimli bolar ýalak okadardyňyz bara, öýli-işikli ederdiňiz bara, görgüsi ýamanlar bara, özüňiz kül üstünde otyňyz, köňlüňiz kap dagynda gezip ýöňüz bile, ýalançy bigaýratlar bile. Goňşyňyza haýryňyz degýärmi, käwagt öýüňizden çykyp bir goňşylygyňyza aýlanyň, bir sadaka beriň bir azajyk bary, ýöne gelen sadakany iýip ýatmaňda how. Bizler bir wagtlar obada goşgy aýdýardyk, Sadakadan semrän garrylar, sakanyna ýag çalyp toýdan toýa giden garrylar diýýärdik. Ak düwünçegiň içinde pul bolmasa gaýdyp sadakaňa gelmeýän garrylar diýýärdik. Biz sökýärdik bara. Bizler, biziň obamyzda-da bar diýdi, çünki biz hem gurbanlyk edýärdik, sadaka etýärdik, bir giden ýaşulular gelýärdi, sakalny sallap bara bilýän, sadakadan semrän garrylar, palaw berseň dişim ýok diýip, çorba içip gidýän garrylar diýýärdik, siziň kelläňize süňk bilen urmaly diýýärdik, bilýäňmi? Hudaý saklasyn, iliň-günüň derdine ýaramadyk adamlar. Dogan-garyndaşynyň derdine derman bolmadyk adamlar bu günki gün özlerini molladyr sopy görkezýärler, hökümedi taryp edip, halka bolsa hemme zatdan haramlykdan bahs edýärler. Aý sypatyňyz başyňyz iýsin wara, sakalyňyz başyňyz iýsin siziň wara. Hemme zady sünnet diýdiler, hemme zada parz diýdiler, şeýdip her bir zadyň işini gördüler. Öý! Siz türkmençiligiň, türkmenligiň nämeligini bilýäňizmi? Hä? Bilýäňizmi aslynda siz öz taryhyňyzy bilýäňizmi? Geçmişiňizi bir bilýäňizmi? Nädip türkmen kim bolan taryhyny zadyny bilýäňizmi? Bir geçmişiňizi, ata babalaryňyzy bir bilýäňizmi? Hü? Dür bilýän men men düşünýän bilen Stalin döwründe külüňizi sowurdylar bilýäňmi? Aslynda hemmämiziň külümizi sowurdylar. A diýeni atyp akitdiler, sügre sürgün alyp gitdiler bara. Hany Lebap welaýatynyň içindäki dini wagyz edýän Ärsary türkmen bolup, Sary türkmenleri bolsun, Lebap welaýatynyň içindäki A diýip agzyny açan türkmenleri näme etdiler? Kozýollar, kozýollaryň eli bilen ýok etdiler-ä. A şo kozýollar kim? Hym? Türkmenistanyň içindäki orsuň KGB sistemasyna hyzmat edenler kim? Näme şolar ýokdur öýdýäňizmi? Häzirem-ma, bäş welaýatyň içinde ýaşaýarlar. Bir wagtlar SSR-iň KGB sistemasyna hyzmat eden adamlary, gizlinçi adamlary, kim hökümete garşy bolsa, Kim syýasatçy bolsa, kim dindar bolsa, kim dini wagyz edýän bolsa, bulary şu SSR-iň KGB sistemasyna habar berýän adamlaryň her biriňiziň adyňyz, familiýaňyz bar-a arhiwde. A şol adamlar şu wagyt kime hyzmat edýärler? Şu hökümede hyzmat edýärler. Indi bolsa Milli howpsuzlyk komitetiň işgärlerine hyzmat edýärler. Indi bolsa Milli howpsuzlyk komitetiň işgärlerine hyzmat edýärler. Şolar bäş welaýatda ýaşaýarlar-a, bäş welaýatyň welaýat merkezlerinde, şäher merkezlerinde, etrap merkezlerinde, oba merkezlerinde ýaşaýarlar-a şol adamlar. He, biziň içimizde gezip ýörler, biziň aramyzda gezip ýörler, gülüşip-degşip bizler bilen dost-dogan bolup ýörler.